Cu si bo mente no ta salud suficiente, bo ta cuminsa yena bo necesidadnan cu decision robes. Dus bo ta mira mas tantu por ta depresion cu ta bay cu uso di substancia, ansiedad cu ta bay cu por ta trastorno di personalidad. Cansa mi sintimi tristu. No confundi tristeza cu rabiamento, pasobra nos a lanta den un cultura tambe ora e ta tristu Ke a pasá bo? Mi ta rabiá. Si. Mi ta rabiá bo, tata triste bo ta. Korekto. The Journey Podcast is presented by Rev. Curtis Mares. Mi ke yama bo bon biní den nos episode di The Journey ku un tópiko un bia mas asina interesante. Mi a introdusíe di e manera aki, tin biaha e ta bon pa bo sa ku e ta oke. ku bo no ta sinti bo ok. Nos ta laga disi nan, pa asina ora ku nos drenta mas e kombersashon bo ta bai komprondé dikon e frase aki ta asina asina importante i relevante den e bida diario di tur pero tur hende. Huntu ku mi mi tin un great invitado, Verda. Verda of vurda? Verda. Verda, toch? Si. Tin hopi hende ku tin gana di sa ken ta verda. Um, ki bo por konta di bo mes verda? Bon, mi ta Verda Betrian, mi ta psikólogo, anto mi ta traha basta aña kaba den e área di adikshon, pero dèrnás aña pasá tambe mi a habri mi mes práktika komo psikólogo kaminda mi ta ofresé tratamentu. Pa hendenan ku tin kehonan sikológiko, depreshon, ansiedat, trouma, adulto, anto si. Entonces si. Basikamente bo traha riba bo mes. Mi ta. Bo mes praktijk, bo mes. Korekto. Hopi great, hopi great, hopi great. Si. Entonces mi ta hasi un kombinashon di mi mes anto traha pa brasa mi den área di adikshon. Bertha mi conoce bo na gym. Mm -hmm. Di ta un persona que train masha masha duro mes. Mi que men bo tin un capacidad y resistencia den bo training nan cu mi ta yin gewoon asombroso. Pero lo que mas mi ta admira ta e hecho cu bo ta un persona cu ta hopi consistente, sa kico bo ke y ni mas que con nos purba influencia bo pa bo slow down Pa bo cheat den e rat e race. pa bo cheat den bo no ta si e, bo ta sigui bai i bo ta anima nos pa nos duna mas di nos parti. E ta parti di ken bo ta como como hende asina bo ta den bo bida tambe semper. Bo sa mi ta kere tin e parti berat. Ku di mi personalidat, ku ta hopi determiná, pero tin e parti tambe di e manera kuma a wòrdu eduká, anto ku den pasado tambe mi a partisipá na diferente òf mi a praktiká diferente deporte, anto deporte ya mi no sa si bo sa, pero bo mes tin disiplina pero motivashon tambe, anto ora e motivashon kaba tin e disiplina yon a tabini dilanti ku bo ta zomaar bo bisa ei mi no ta bai òf mi no ta siei. Deseo ei ku tin, bo tin ku tene kuenta ku esei hende rei. Mi ta kere esei huntu ku e personalidat a desaroyá influensha otro. Pasobra ora bo a papia di motivashon i disiplina mi ta yopi great paso mi ta ma mes ora mi por a relashoné ku mi tin un temporada ku mi ta sumamente motivá pa motibu ku mi ke train pa un sierto propósito. Despues bo tin ku keda fiel. Pero e motivacion no ta ey, pero eynan e ora e disciplina ta cay aden. Correcto. Nunca m'a pensa cu tin un diferencia entre motivacion y disciplina den e sentido ey. Enton e ta un berdad, so mi pens'e awor aki berdad, bo por tin motivacion sin niun clase di disciplina tambe, pero bo ta gewoon motiva pa bo haci algo. Enton ora cu e motivacion ey no ta ey mas, cla. Sí, e debe ta kai. Den mi kaso, por ehèmpel, e diferensha ta bin hopi di grandi dilanti na momentu di komementu. Pasobra mi a bini, mi bai gim, e motivashon i disiplina ta ei. Ora motivashon no ta ei, mi tin e disiplina di bai gim, pero e komementu, esei ta kiri un challenge. Mi no tene gana no pa mi trainer skucha e programa aki, paso sin haña mi ta konektá ku bo. e komementu. Sí. Ho, ferda wak ho, mi, mi ta e kome, ta un kos masha dushi mes. Lo mi te hopi difícil di, di, di tin disiplina i nendi. Bo sabe mene hendenan ku ta tur, tur por ta un be pa siman. Juist. Nan ta plania nan dia pa nan bai kushina, pa nan um, meal prep. Pa nan warda cuminda mi no tin e disciplina. Mane awor e menciona cu parti di bo trabou ta yudende den e parti di adiccion. Dios bay ki traha hopi di ese. Si. Por porta pa bo yuda mi tambe pasobra mi tin un problema cu adiccion cu sucu. Cu adiccion cu sucu. Ok, den ki forma? Bo ke elabora un tiki? Mi gusta snoep. Tur cos e sucu. Pero gusta ta otro fe adiccion si. Dus si nos papia riba e termino um, ban bisa um, psicologico di Juist. adiccion, anto er ei tin cambio nan ta pasa den celebro door di e uso di e substancia of door di e comportacion Oké. cu ta um, afecta diferente area di bida. Cu e hoor nos hoor e papia di sa echt un adiccion. Okay. Anto nos cuminda eigenlijk ta ser dificil pa papia mesora di adiccion pasobra nos mester cuminda pa biba, pa sobrevivi. Juist. Dus e hoor ei ta un otro tipo atrobe di bril mi tuhu bisti ora mi ta bay evalua e problematica. Anto darnas lo bo comunsa cu eso cu? Nunca. Dicon no? Paso e ta kere ta larga ta rel bo. Dus no ta e suku ei bo gusta, tin un otro kos. Un craving den algu zoet. Si, si, pero no den suku suku, esaki suku. Dus ta un, un, un, como ta bisa, un sensia den e mangle ei of den e chocolate ei cu tambe ta traha riba cierto area di celeber. Mane bo scuchi Maria cu e crema blanco den djei. Di esaki por comenteer un paki gewoon pabo no? Bon, sin registra cu ego ki ta douche of no, of mi ta ying of no, si. Wèl wak, mi ta mira caba e gesprek aki, nos conversacion ta bai ta hopi hopi great, so lo mi a bai siña masha masha hopi mes for di dje, ma cuminsa avisando tambe cu tin bia it's ok pa bo no ta sinti bo ok den mi trabou como pastor, Ta tin un tempu ku mi tabata purba hasi hopi hopi konseling ku hendenan di mag di bida. Nos hasi konseling despues ku mi tareanan a wòrdu diversifiká di tal manera, mi a tuma nota ku tòg mi no por tei pa mi por duna e konseling manera mi ta deseá. Dikon? Pasobra mi ta kere ora un hende kuminsá un proseso di konseling, bo mester tin tòg e espasio pa bo por dun'é pa e por bini bèk serka bo. den un temporada ku tòg ta relevante pa su situashon. Yeah. Si e ta bira kada bes bo tin ku kènser, e ta bira muchu, muchu largu. Um, en, en, eigenlijk e no tin balor mas pa e, pa e persona. Yeah. Hopi hende ku mi ta um, counsel of ku mi tabata counsel, mi tabata traupi serka ku psikólogonan tambe. Entonces bo ta evaluá e situacion anto si bo ti bo mira cu tog ta importante pa e persona ki tin un yudansa mas profesional cu ta bay un tiki over di e counseling semper mi ta referi e persona. Un dje prome cos mi por tende, Pastor, mi no ta loco. Sí, sí. Ta algo cu mi tambe y'i tende den kantoor seke mi, helaas. Mi no ta loco. Sí. Hopi hende ta pensa ku bai un sikólogo ta nifiká ku bo ta loko. Kiko bo por splika nos òf splika den e kòmbersashon akinan kikon nos por mira e ròl di un sikólogo ku no ta konektá atòl ku mi ta loko? Sí, pa na mi pone asina aki, mi a splika den pasado un be. um, den un otro, riba un otro plataforma eigenlijk, cu bo tin un mira psicólogo, mene lo bo hiba bo auto, bo te hiba bo auto bij service, toch? Correcto. Sí. Anto bo te hibe na un garage renombrá, bo kepa tin, um, como dice, eh, eh, monteurnan, cu tin Konosementu di bo outo ku ta spesialisá di e tipo di outo ku bo tin. Korekto. Mekánikonan ku sa. Korekto. Ku ta studiá pa hasi trabou ei i ta pone i hasi trabou eigentlik na un nivel di kalidat. Korekto. Bo sikólogonan ta eigentlik un un un di e mekánikonan di nos selebra den. Ki kimikemente esei? Pasobra nan a wòrdu studiá pa eingelik sa ora sierto komportashon bin dilanti, hey, kon bin? Ki ta pasando? Ki ta pasando por ta ke seleber? Anto di dikon bo a outo si tin mag di bai e mekaniko haña su sèrvis, pero bo seleber si no tin mag di bai e sikólogo haña su sèrvis? Anto e sikólogonan mende mi di ta unu, pero bo tin hende bèrèt ku ta hasi counseling ku ta promé ku sikólogo, despues bo tin sikólogo, bo tin sikiater. Tur ta eigenlijk tin nan rol, anto no tin nada di haber cu mi ta loco, pero solamente cu bo celebra mester di su beurt, di su atencion. Y mi ta contento cu bo ta trece di e manera ey, service, e mester di atencion, cual eigenlijk ta yiba nos na e punto importante di e conversacion aki, yuda hende comprende cu salud mental ta hopi hopi importante. Anto bou por tin salú mental, e ta rekerí ku bo ta inbertí den bo salú mental pa asina ei bo por evitá konsekuenshanan mas pió. Korekto. Tiene ta pensa ku salú mental òf ora bo ta papia di salú mental ta nifiká ku bo ta papiando èigelik di un problema, un malesa mental. Anto esei no ta e kaso. Salú mental ta juis ban wak kon mi por. kuida di mi mente igual na e manera ku kisas mi ta kuida di mi kabei, mi kara, etsetera. Sí, korekto. Anto kor bon ne si bo invertí den kuida di bo mente, tambe bo ta bes ta invertí den kuida di bo kurpa, den bo manera di bo kabei. Tur akon ei ta dirigí for di un salú mental salú. Pasobra si mi no ta salú den mi salú mental. Mi tin gani baya porta, mi tin gani take care di mi mes, mi no tin atencion pa comida si tur tur cos, diferente area di bida ta afecta. Y ta afecta enter bo bo ser, enter bo mes eigenlijk. Un dje cosnan cu mi cu ora mi mi bay bek den bijbel anto mi wak con Hesus a. relashoná su mes ku e diferente hendenan ku el a haña riba su kaminda. Un di nan ku semper semper ta fasiná mi ta e historia di e señora ku el a topa na un pos. Ta un historia di un señora samaritano. Anto e señora aki tabata bai saka awa, tabata dje su sòru di mèrdia, anto e su sintainan komo hudiu. Ta bisa e, nan mo tigi awa. Enton Señor a bisa e, Abo cu ta hudiu ta pidi Ami un samaritano awa? Pasobra eigenlijk nos dos no mes tin e dialogo aki mes cu otro. Jesus a bira bisa e, Si bo sa ken ta pidi bo awa, enton e ora ei ta abo lo a pidi Ami awa. Anto e Señor a bisa e a sigui, Pero ken bo ta? Ni hember bon tin? En todo caso, den nan dialogo nan ta bay yega na e momento cu Jesus ta bisa e, Asi aki cu e awa cu Mi ta duna bo, ta bai brota manera un fuenti di awa bibu den bo. Pues e ta bai hasi algu den bo ku ta bai kambia enter bo perspektiva i bo manera di wak bida. E señor di, Duna mi awa aki anto. Hesus di kuné, Bai i yama bo kasá pa mi. Di señor di, Mi no tin kasá. Hesus di kuné, Ta bèrdat. Bo tabata tin sinku hòmber, anto e son ku bo tin aki tampoko no ta bo kasá. Básikamente loke Hesus ta hasiendo ku e señora aki ta, hink'é den su eksperensha di bida, lag'é bai bèk den su mes i diskubrí ku e tin un set, e tin un nesesidat ku e ta purba na yena ku desishonnan robes. Anto si mi konekté ku salú mental. Por yega tambe ku si bo mente no ta salú sufisiente, bo ta kuminsá yena bo nesesidatnan ku desishon robes ku por riba bo inkluso na adikshon. Ya. Sí. Bo ta djakuerdo ku e pensamentu akí, Verde? Mi ta djakuerdo ku e pensamentu. Wak, mi ta kere ku hopi kos ta desaroyá afe dia nos ta chikí tambe. Den e famia ku nos a lanta kuné, e tipo di amor ku nos a haña, e tipo di kon kon nos mayornan a tene kuenta ku e nesesidatnan básiko ku nos ta tin, tur e kosnan ei ta desaroyá e ser humano tambe no. Anto si bèrdat bo tin un bashí, di un manera òf otro bo ke yende bashí, pasobra nos niun ke biba ku bashí, no, anto pero ora bo wak e nesesidat, un piramide di nesesidat básiko bo ta mira ku ei mi por Tin kombersashon ku hende, anto a base di su komportashon e ora i wak ei na kua nesesidat eigenlik no a wòrdu llená. Sí, sí. Òf ku no, ku bo no a yega ne na un manera asina sano. Kon bo ta kere mayornan por kontribuí den un estado di salú mental no positivo pa nan yunan? Kiko bo ta kere ta e kosnan ku nan por hasi? Hopi bia ami ta purba splika anto. Ku vooral muchanan ku no a desaroyá e parti dilanti di nan mente aki, di kual ta yuda nan rasoná. Manera ègèlè nos mester rasoná ta bai over na imitá loke mayornan ta hasi. Korekto, sí. Wak, mi ta kere tin e grupo di mayornan ku ta hopi enfoká riba material. No, mi ta duna material, mi ta duna sèn òf mi ta duna kos pasobra esei mi tin pa duna. Anto no ta para ketu ku e parti emoshonal tambe ta hopi importante. E parti emoshonal ta e kos ku ta desaroyá e persona. Anto ora esei no tei hopi boi bo ta mira ku despues ora e hopi problema ta bin den e parti di salu mental. Tin diferente estudio ku a wòrdu hasi kon nan a tuma ehèmpel anto no ta pa mi. compara bestia cu ser humano, pero ta tin dus estudionan a haci cu nan tabata ofrece e un macaco baby, nan tabata ofrece e chance di haya lechi di esun banda, anto e otro banda di tin mene un lugar cayente pa drumi y sinti un tiki E cayente y afeccion. Correcto, si. Ando bo ta ra ripara cu e, e tabata bay, e coy como e pertra, keda bay bek. E Na e parti afectivo. Correcto, correcto. Anto, mi ta kere, loke, lo mi bisa ta, hopi ben mayornan ta para ketu dos den e parti afecto, cuanto e muchanan mester di e cosa. Y bo sa, un mi stima bo, bo ta importante. Wow. bo ta parti di e famia aki. Si. bo por conta cu mi. Nos ta orguyoso di bo. Bo ta importante. Mi ta stima bo. Mama ta stima bo. Korekto, sí. Mama ta kontentu ku abo ta mama òf tata ta kontentu ku abo ta tata suyu. Korekto. Te men di hende i e mundu ku nos ta den awor aki nan a pone ku mayornan ta asina preokupá ku nan mes. Ku edukashon di nan yu a keda transferí na kosnan material, inkluso medio sosial i kosnan elektróniko, no paso bo ke eduká e yu, pero pa e yu no stroba bo. Watch or listen to all of the Journeys episode right here on Brio Podcast Network. E lucha. Ami sinta na trabou. Pensando na cas. E schuldgevoel. Pero hopi hende muhe bo ta mira cu nan ta gewoon, nan a nan beker a yena te te basha over. Get inspired with life stories and conversations about hope, faith and life-changing experiences. Den mi dolo ta tin un momento ma cuminsa puntra mi mes, Kico a bay robes? Thank you for watching the Journey Podcast with Reverend Curtis Maris. E ta duele. Of paso por ta. Bo ta besi ku trabou. Entonces no tin nada ku nos trabou bo pero bo no tin e tempu. Nos a anto ei nannan mi ta kere ta bon pa nos para ketu na ei pero ku e efekto lo ta ei ora aki dies aña, aki binti aña riba mucha nepe ta bira grandi. Pero tin bia hende ta gewoon asina okupá den nan telefòn. Tin mia mi ta bisa wou ora bo lanta meinta kiko ta e promé kos ku hende ta kue? Nan telefòn. Ki mei di nos. Pa wak kina pèrdè. Pa wak kina pèrdè. Dus nos a bira asina. Mará na sierto kosnan ku nos mente a kuminsá bisa nos ku e kosnan aki ta gewoon normal i parti di mi bida diario, siendo ku e no ta yuda i sostené den un salú mental positivo i ku bo por transmití esei bèk pa bo yu. Sí, no, korekto. Anto e ta pone ku bo yu un bia mas ta sinti e negligensha di un persona ku ta okupá ku trabou, pa mi no kita di bo, pero ku ta okupá ku otro kosnan ku no tin nada di aber ku trabou. Bo lo ta purba yama un hende ku no ta ni kue bo telefòn, anto siendo ku bo tin un yu einan ku ke brasá bo. Sí, sí, pasobra e yu ta bai buska afekto otro kaminda si òf buska e atenshon otro kaminda ku por ta no te kaminda ku bo ke pa e bai. Juist. Nton ta e sosionan. Ku lo duna e atenshon saludabel. Juis. Bo ta kere ku fe por yuda hende den nan estado di salu feo? Sí. I voral un komunidat di hende ku ta kere por yuda? Mi ta kere sigur. Fe den ki sentido? Feta na bo rason pa dikon ta bibu, dikon bo ta hasi loke bo ta hasi. Sí, na momento ku no tin fe, ta kiko ta e rason pa biba? Anto tin fe di diferente manera, bèrdat? Pero si ta bashí, anto ta ki ta e rason e ora ei? Pakiko lo mi tene mi mes e ora ei na sierto reglanan? Pakí lo mi duna e amor si mi no tin fe? Mi ta kere ta un kombinashon hopi importante. Fe ta na bo rason di bida. Anto, bo sa e manera ku bo a yin ke fe ta laga bo haña motibu pa bo biba. Des ku bo ta biba pa algu, bo ta biba pa duna amor, bo ta biba pa kompartí ku otro. Ke men di fe tin un, i institutonan di fe. ta un pilá asina importante den nos komunidat, pero lamentablemente mi ta mira ku no solamente e pilá di fe pero diferente otro pilá nos ta bisa ta kibrando nan asina tantu ku ta pone ku e ser humano eigenlijk no tin un houvast mas, nan no tin algu pa nan sostené òf tene nan mes na dje mas. Anto e hende ta bira e ora ei un persona ku tin ku survive. Sí. Sí. Sobreviví. Di biba pa dia pa dia. Biba pa biba. Sí. Biba pa wak kiko mañan tin, biba pa wak kiko otro mañan tin. Anto ya, wak ku ami ta logra, si mi no logra tambe, ya, ta bai poco para keda. Sí. Werda, kua, kua ta, ya, bo ta yente ke difícil pa nos. Pero mi ta puntra bo tog. Kua ta e casonan ku segun bo. ta mas alarmante den nos komunidat pues na mi na mi bira un tiki mas otro tam hende ku no a perkurá pa nan salú mental por yega e ora ei na loke nos ta yama un enfermedad mental por ta depreshon. E por ta kualke otro kos. I tin bia eingelik e por ta heredá tambe. Korekto. Ku no, ku por ta aba purba kuida, pero gewoon di herensia di famia bosan ta konosí pa ta narsista. Òf mi sa, mi sa, mi sa ku narsista ta un kos ku bo por heredá. Mi no sa, ma el a gewoon bini den mente mi di dami tira e numa. Sí, wak, e aintá nos ta papia di un trastorno di personalidat, bèrdad? Tin bo por mira sierto. Den cierto famia cierto cosnan ta bini dilanti pero e parti di ban bisa e percentahe pa bo herede no ta mesun amplio por ta ke percentahe di depresion of percentahe di ansiedad. Dus di nan tin cierto diferencia pero por. Cua ta esunnan cu bo ta mira ta mas tanto cu bo ta haña bo confronta cune pa deal cune? Bo sa temponan ya bo lo bo ta tin casonan. Mi ta kere bo ta bisa singular. Sí. Awendia e kasonan ta mas kompleho, dus bo ta mira mas tantu por ta depreshon ku ta bai ku uso di supstansia, ansiedat ku ta bai ku por ta trastorno di personalidat òf bo ta mira, dus bo ta mira e kombinashon awor aki anto e problema ta hopi mas komplèks. Cu dis ta e un cos Ta ey. e depresion so. Corecto, si. Seca nos hobennan mi ta kere awor aki mas tanto ansiedad cu depresion bo ta mira mas tanto. Kico ta ansiedad? Ansiedad ta eigenlijk cu bo tin, na Hulandes nan ta bisa paniekklachten, angstklachten. Anto e por ta di diferente forma, por ta cu mi tin miedo di, como ta bisa? Araña. tin masha miedu di araña. Ome un miedu di vleurmuis. Tambe mi tin tin miedu di raton esei. Pero of hende ku por ta ta hinter ora bezig ta pensa tokante kosnan malu ku por bai pasa, ta stress over tur kos, anto di tambe por tin esei tin trastorno di ansiedat tambe. Ami ta ta tin ansiedat un periodo, ma mi ta kòrda di esei suma kaba di hasi operashon, so mi ta tin hopi problema ku eigenlijk alamente rosé Ok. etsetera, dus mi ta tin ku operá, nan ta tin ku yeka kos den mi ta nishi. Ora mi tabata den hospital, mi ta pian wòrdu komo pastor, ora mi tabata den hospital, tabata tin un dado momento mi a kuminsá sinti manera mi ta muri, mi ta i muri. Dòs mi a primi bèl asina kinan, yama zesnan ku a rimi, ke a pasa? Mardugá. Tje. Yama dokter awor ki bisa mi sai ku nan ke feminan nishi awor ki pa mi bibas no mi ta muri. Tje. Nan yama dok dok ta dina dunea. Slapel laga e drumi. En todo kaso a bai bon. Tur anochi mi tabata bebe mitar slapel mi ta drumi hopi hopi bon i eigenlijk ora bo kur pa kai den rus bo kur pa mes ta kuminsá ta rosea di boka so mi ta tin ku a ta rosea di boka so mi no por a usa mi nanishi. Despues di un periodo. Ora ku tur esei a pasa, kòntròl na dòkter, tur kos bai bon. Anochi na kas mi tabata kai den un pániko di ansiedat. Mi tabata sinti ku mi ta bai muri. E no ta algu ku bo por dominá i kontrolá. E tabata gewoon bini. Dus mi ta kòrda, mi bai seka mi ruman, anto tabata mardugá, mi a lant'é, mi di un'é mi ta sinti mi ta muri. Mi ruma di mi, mesa sinti cu e bai drumi awo. Anto, ora mi ruma a contesta mi asina, mi di e cos aki ta mi tin cu deal cu ne. Sí. Ami tin cu sali afo. Dus kico m'a cuminsa haci? M'a cuminsa purba evalua pa mi mes ora cu mi hañ'é cua tabata e. pensamentu ku tabata motivá mi òf tabata den mi na e momentu ku ta hiba mi i nan. Ku ta trigger e kos. Korekto. Sí. Anto era kiko mi tabata hasi, mi tabata kambia e pensamentu. Mi tabata hasi mi mes konsiente ku unu, bo no ta bai muri. Nada no ta pasando. Bo ta bon bon i tur kos a bai bon. Sí. Pues m'a realisá ku ansiedat tabata un tipo di pensamentu. ilógiko i no rashonal o tabata kousa un miedu no válido pasobra no tabata tin nada ku tabata motibu dje miedu ei. Hopi bon, hopi bon ku bo por a hasi e link ei i trese e kambio ei biben. So hopi bes mi ta splika e klientenan tambe bo ta den bo ta kere bo ta den un jungle, Cu un leon? Anto tur esén ta den bo cas bo ta anto no tin niun leon, Juist. pero den momento e leon ta ei for, of e leon ta si taban di bo. Um, dus e ta algo den tratamento cu hopi bey nos ta tratamento um cognitivo conductual, Sí. cu bo ta para ketu eri ne con e pensamento ta influencia E sintimento di e correcto hende. y e comportacion e Correcto. ori. Um, pero no ta tur hende tin e habilidad pa por reconoce e pensamento y tampoco pa challenge e pensamentu ei. Anto yes. e momento ei por ta un psicólogo te bin aden, yes. ku be ayuda e hende pa ei kiko te pensamiento nan berat. Ban wak nan, ban challenge nan. Tu nan ta berat of no. Anto lo ke te importante den te proceso ki verda ta ku e hende ta realisa ku e trabou no te psicólogo ta hacié, ta yeah. abo tin ku hacié. Correcto. Ke ben di básicamente lo ke un psicólogo i of un counselor ta yudabo kuné. I òf Hesus mes a hasi tambe den su tempu, laga e hende redeskubrí ku e tin un kapasidat pa e por kambia un situashon den su propio bida basta e ke. No ta semper ta fásil pa bo por logra laga un hende yega na e nivel ei. Hopi bende ta big'e pregunta, Ki mi tin ku hasi? Bisa mi ki mi tin ku hasi? Si mes esaki e ta kita, komo si fuera ku e doló ku e ta sinti tin ku kita mesora? Ku tin un magia òf un fòrmula ku e tin ku hasi ku ku eigentlik e doló ta bai kita? Anto mi ta bisa, It's ok. No to be ok. Correcto. Ora bo ta sinti bo dushi, e ta ok pa bo bisa como, mira, no ta sinti mi dushi awe. Sí. No ta sinti mi cansa, no ta sinti mi tristo. Um, no confundi tristesa cu rabiamento, pasobra nos a lanta den un cultura tambe ora e ta tristo, ke a pasa bo? Mi ta rabia. Sí. Pero no ta rabia, bo ta ta tristo bo ta. Correcto. Sí, nan no ta reconoce of distingui e dos na efecto. Juist. Sí. Nan no ta distingui rabia cu. Sinti tristu for di otro. Sí. Un di e otro cosnan tambe cu mi ta kier pa nos djis touch base riba dje tambe ta e e experenshanan di yalusi cu ta jibando hopi hende na agresividad. Kico ta yalusi? Pasobra hopi hende no sa tin bia kico ta yalusi. Kico si bo tin cu splica yalusi kico e ta? Bon, yalusí en prinsipio ta ku ora bo ta mira un kos ku e otro tin, den mi persepshon no, mi no sa si e definishon ta kuadra, pero si, ku e ta e ora bo no ke pa e otro tin e kos ei, anto ora ei ku bo no ta. Min sa como ta bisa na papiamento gun e. Gun bo no ta am bo no ta do nele e balor of bo no ta comparti den su legria di tin loke ke tin. Si, anto e esey abo ke tin eigenlijk, anto bo bo si. Mi ta sinti cu tin un liña hopi fini entre envidia y alusion. Ora mi tende bo papia el a pone mi pensa un rato riba envidia y mi ta contento cu bo ta duna bo mes. Comprondementu di ya Lucie, pa ami ya Lucie ta esaki, e miedu di perde algu cu bo ta considera bo propiedad, cu ta di bo eta, anto cu por ser kita for di bo, anto ora cu e ser kita, bo bida no por sigui mas dilanti. Anto, komo ta definí envidia ora ei? Anto ora ei envidia mi ta definí eksaktamente manera bo a bis'é. Oke. Ora mi kompará mi mes den lus di otro, loke otro tin, mi no ta gen, nos usa e palabra gen, mi no ta gen e otro ku loke e tin, pasobra mi tambe ke ten'é òf kon bin e ten'é i ami no ten'é. Oke. Anto siendo ku ya a lusí segun mi ta manera ora bo tin. Bo tin algu ku bo ta konsiderá bo propiedat, foral un persona ku bo ta konsiderá bo propiedat, i bo a konektá bo felisidat asina tantu na e presensia di e propiedat akí den bo bida ku si e bai for di bo, bo bida ta kai den otro. Anto e kos ei ta un mentira. Mi ta kere bo por sigui dilanti. Algu ku ta yuda hende, mi no ta sikólogo. Pero mi ta evaluá hopi, si. Sí. Ta reflekshoná hopi. Algu ku mi ta kere por yuda hende surpasá e sintimentunan di dolor ora ku bo pèrdè algu òf bo pèrdè un persona ta netamente dor di. Keda hasi e kosnan ku bo tin kustumber di hasi. Bo tin ku sali, sali. Bo tin ku bai misa, bai misa. Bo tin ku bai kumpra kos, bai kumpra kos. Laga bo mes mira ku bo rutina di bida por sigui apesar ku bo no tin loke pa pèrdè. Ya, wak. Mi ta mi ta kere hopi be e problema ta aserka e tipo di hendenan ku ta eksperensiá e kosnan ei ta ku nos ta mira otro komo nos propiedat. Na momentu ku e hende ta mi propiedat, e ta di mi, i nan e kos ta bira fout pasobra mi propiedat ta di mi. Anto e kohe mi no ta parti ku otro hende. Yes, yes. Tur esei den amor no tin propiedat, den mi persepshon. Korekto. E ta korekto. Sí. Paso amor pa definishon ta pone ku mester tin libertat. Sí. Paso si no tin libertat, e ora bo no por papia di amor, bo ta papiando di algu obligá. Mi no ta kòrda wòrdu akinan, pero tin un teksto kaminda Hesus. ta bisa segumi y mi ta habri pa tao pero bes um caminda ta puntra of ta yalurs boso ta cu mi por esa echte awor que no por corda uh -huh. mi no por corda anto e tabata así de referencia de um otro nan cual ta obi biaje fariseo que saduceo nan pues ora bo bai back de historia bo ta mira cu Un di e problemanan ku fariseo i saduseonan tatin ku Hesus ta ku hopi di nan siguidónan tabata bandoná nan anto sigui Hesus. Anto bo tabata pèrdè algu. Anto pèrdida ta kousa doló den hende i ta kousa miedu den hende. Pues salú mental ta algu hopi importante i relevante den nos komunidat. Si bo tin ku duna hende un conseho. Un un conseho lo mi lo mi ke duna ta ta habri ku otro i um, como di bisa comparti bo necesidad ku otro paso den esei ora ei por tin conexion den esei tambe lo por tin con hende por yuda bo yega na e ayudo ku bo mester yes. na momento ku nos ta biba nos so ku nos problemanan anto rei ta mas fácil nos ta bai perde den problema mental. Juis. Ami ta kere un di kosnan ku por yuda nos ta dor e krea hábito den bida tambe. Hábitonan sano, hábitonan salú. Bo mag di tin un bida balansá. Bo di un bida di fe, bo por tin un bida sosial, bo di un bida sosial, bo por tin un bida di djem, bo di un bida di djem, bo di un bida di kuida bo mes, pero vooral silensio. Hende. Mester siña krea silensio den nan bida. Un momentu di pone tur bo chinchun banda, konektá ku bo mes den silensio i diskubrí di nobo e balornan den bo ku hopi bia bo ta laga bai pèrdí dor di ta asina envolví ku kosnan rondó di bo. Silensio, korekto, silensio ta yuda masha hopi mes. Verda, masha masha danki mes. Pa kompañá mi den e kombersashon aki Baciele fantastiko i mi tin sigur ku tur ku a sigui nos kombersashon ta mester siña asina hopi manera a mester siña asina tantu dibo. Danki pa invitashon, anto bo tambe a duna mi kos pa pensa derover, dus. Agree. Sí. E loke ku sigur sigur a sali for di dje den nos kombersashon ta ku e ta oke pa tin bia bo bisa ku bo no ta oke. Thanks. Ya.